Henry Jones. Antonio Keller. Amor de primera, no tiene out. El lanzamiento strike canta y dos en Calla Grande. 3 y 2. 3 bola y 2 strike. Situación para Henry Jones.

Bota bira kira primera saka double play. Eh eh. Bueno. Keller un por así niño. Jones se conecté le duro. Y lleva lei un tiki más, no suma robes un tiki más, no suma react. Le la nifica seguro, seguro un hit. Keller, risibiendo e baho altura di su letternan y awor ta na unicamente un out di duna Wildcats te di dos titulo. E tabata tin gana laga Adriana batin. e no ta un mal hugada como home team sigur no a No, no, batin ka siya sigur, si.

Pa Liz Becerra keda pará, ta di nada di biaha-si i el a bai bèk pa Pisa, ku porsiat e ta tin no di biaha-si etòl tampoko, pasobra mi ke mi kaminda e flaya i ta bo bien lubidá pa e sikòrdi. Pero e bal a kai na e bal a kai na Juan Bosch Martin Sequeira tira den mesora. Morto kachó na segunda pa Liz, òf na home pa Liz. Ke tur bai un debate formal ekinan si Palma bai pisa i si Lopez a bai pisa si òf nò. E kos ku ta ku si Lopez a kere ku e bal a tei kai ora ku e bal a nò kai ta masha simpel bai ta sera bèk klaro. Si, e sigur. Mi ta kere ku loke pasa ku el a dal dos tabes i bai bèk. José Ogada tabata bon di di Jurgen Kronstad. E ta tin basta palabranan cu a bay entre e manager Robbie de Haas y e chief umpire. Y ta tin algun hungador tambe cu no keda mucho contento cu e apreciacion di Benito. Y e cosnan e ta kita concentracion. I ora ki e konstrukshon mes no ta ei pa plata ku a regalá a tira kuater bala malu riba Hulanda Nicolina. Basta por bolba Nicolina ku Nicolina koriendo na primera, Edward Canister ku tabatin di uno uno hit pa senter empuhando e di dos kareda i deadball. I e hugada naturalmente ta un downer formal pa Plata i Santa Rosa i e por ta un upper tremendo pa e ekipo di kuartel pa por sali asina. Caro y barato pasobra ta carisimo pa un atrapada asina, pero e double player ta ser naturalmente un guame, un guame ta loke nan ta yama un mango bajito, si no e su y palo bo cu e. Asey ta sigur, e atrapada tremendo, mesun un cos cu esun di Santi Roma ta ta den centerfield na ultimo instante tirando cabes y cu e, mesun cos Kroonstad a bay.

E esaki pues lo no bai tuma risi ku e direkshon di Scorpion. Dos i dos pa Ronald Thomas. Un bataso di aire bastante largu derait e Delfino ta bai atras, atras, distansia es tur importansia! Honron! Ke palo! Ronald Thomas ta empatá e akshon ku un dramátiko honron den profundo di raitfield, un kuater sinku rei atras den Tanzet Plaza ya. Kuater pa kuater. Hehe. Totochi, bo a bisa bo bo a pèrdè wei aki, bo ta manda un gran kos. No ta keda! Ronald Thomas a binti amenasando cu batasonan largo y avesi el a hizo un lanzamento di muskar, un fastball na altura di su letterman y e depositel aya den profundo di right di Stan Zitlat. Cuater pa cuater y it's a whole new ball game. Strike e prome lanzamento pa Reginald Dahl. Shortstop. Cuater pa cuater.

El a saka uno tambe den rai pero di foul. El a dal un par den wai y eynan el a bin ta dal e bala cu bastante potencia Ronald Thomas y awor el a mete afo pa empata e wega. Altisimo e lansamento, un bola, uno y dos pa Originaldad. Cuater pa cuater, Baseball Doble A, Playoff 66, binti pa diesun den bom di septimo, Chamusca. Buen nochi. El a bati cu homber na base den tur entrada. Vey un bataso grandi pa left. Atras, atras, ayo!

Na Z86. Divishon Oost, Liga Amerikano, un bataya formal den promé lugá. E gran serie ta entre Detroit Tigers i New York Yankees, i djamar si djarason Z86 bibi direkto for di Yankee Stadium, Yankees ku Hansly Meulens kontra Detroit Tigers, beisbòl internashonal! E djabièrnè. Djabièrnè, meinta, for di Hulanda, Deportes Zuid ochenta i seis, un gran partido entre un selekshon di Yukorsounan i un selekshon di Rubiano ku ta biba na Hulanda, ku grandenan manera Didi Gregorius, Tuyo Marie i mas. I despues djabièrnè nochi Curaçao Knights with the Braves for di Atlanta Braves su Fulton County Stadium. Beisbòl internashonal, kuater tremendo transmishon monumental na Zuid ochenta i seis kuminsá ta djamarse awo.